nih nan kut kan in tlaih ṭhan hna. Tuzaan hi ram chung, ramleng le tualchung thawng tiin kan ṭhen lai i tualchung thawng ka rak chim lai. Tuzaan thawng ka rak chim dingmi hi August nanga zanlei suimilam pathum le cheu tiang kan theih khawh tawk thawngpang an rak si lai. Surkhua fadal cu biakamnak phunti he an thlah ṭhan. Ni thum chungah surkhua in aa ṭhial cang lai. CDF-Hakha nih July ni kul le naruk ah surkhua fadal Noel Hrang Tin Thang le Dongva Pasta Salman Cung Hnin cu August nili zan suimilam pahra hrawngah an tlaih hna. Fadal cu biakamnak phunli he thlah a si tiah kan theih. Father biakamnak cu pakhatnak Father Noel Hrang Tin Thang nih sac phu he pehtlaihnak ngeih lo ding, pahnihnak ningcang loin CDF Hakha kong lenglei ah chuahter le thawngpang pek lo ding, pathumnak Hakha ah Father Noel Hrang Tin Thang hi a rian ṭhial ding, palinak tenda a lakmi ṭuan lo ding. ti an si. Hi kongah biaknak thleidannak ruang siseh, father a si ruangah siseh tlaihmi an si lo. SAC phu he pehtlaihnak a ngeih ruang tu ah a si. Social media ah duhning in ca kan ṭialpiak hlah u tiah CDF nih cathanh an rak chuah. Cun Global surkhua zong nih ngandamnak lei ah ṭuanvo an khinhmi a sinak Cu he pehtlai in Hakha a kal lei ah an rak tlaihmi pawl cathanh an rak chuah bal tiah kan theih. Ngaihchiatnak thawng ka rak chim lai. Reverend Dr. Cho Um Ngai kum sum li le kum ruk cu August ni li zan suimilam pasarih le minute pahra iang kung ah mual a liam tiah kan theih. Amah hi mindatmi a si. Mindat lei nih an i bochan tukmi a si pinah Hakha le Falam hi cawlcangh tinak zongah bochan tukmi pakhat a si. Amah hi Chin Baptist Church Yangkung ah senior pastor a ṭuan liomi a si tiah kan theih. Reverend Dr. Pa Sang kum sawmsarih le kum hnih cu August nanga zing suimilam paruk Yangkung ah mual a liam tiah kan theih. Amah hi mizapi nih kan i bochanmi founder and former principal Bethany Technology Seminary Yangkung, founder and former

Chin ramkulh thimnak zungah rian a rak ṭuanmi Pu Awn Khan Kap cu August ni nga ah mual a liam tiah kan theih. Amah hi thonghnih kum kul kum thimnak ah a tlamtlinnak dingah a si khawh tawk in lungtho tein a rak i zuammi a si tiah Sub Election Commission Chin State nih an langhter. Bishop Dr. CK No Chum nih Lai chiatthat bu, Yang Kung le phu dangdang caah sing hleihnih in hram a domhpiak hna. Liverchurch founder, Chinland FC ngeitu Bishop CK Nothum nih Lai chiaṭhat bu yangkung le chimmi dirhmi phung dangdang nih COVID-19 raldohnak dingah tangka sing hleihnih in hram a domhpiak hna. An Baibal sianginn khampawng zong cawlcanghnak ah a hlenh hna, tiah LCB Vice President Pu Lian Iap nih a Facebook cahmai ah a ṭial.

founding director Pu Cung Hu nih a Facebook cahmai ah a langhter. Mizoram ah Myanmar ralzaam dornak hmun sak chap ding in an i timtuah. Myanmar ram in Mizoram ah a rak chuak i ava dormi hna an umnak camp cu Mizoram khuami hna nih kau deuh le tam deuh in sak ding in timtuahnak an ngei tiah kan theih. Mizoram Khamphai District ummi Zawlsei khua i ralzaam hna umnak Relief Camp ah ralzaam minung an i tlum ti lo caah August ni li thawk khan kau deuh in sak chap dingin an i timhtuah hi a si. Hi Zawlsei khua Relief Camp saknak caah Khuangthing khua upa pawl nih a herhmi rua le mau damnak lei ah pumpek in an ṭuan i mawṭaw khat phurtluk an hlam khawh tiah LBS News nih a langhter. Atu lioah Zawlsei camp ahhin ralzaam minung zakhat tluk an i dor i minung sawmli hrawng plum ding hmun sakchep dingin an i timh hi a si tiah kan theih. Hi Zawlsei real life camp hi thonghnih kum kul le kum khat Kum ah Ming Aung Hlaing le a ralkap nih Myanmar ram ah uknak a lak hnu in Chinmi phun ralzaam tampi an umnak a si tiah kan theih. August nanga Thantlang ah COVID-19 mizaw thar hlekhat an i chep. Chekmi minung sawmriat le pakhat positive minung hlekhat an dihlak chekmi thongkhat le sawmsarih le pariat positif, za le sawmkua le pariat, mithi pasarih, lunghrinhmi pakhat le ruakhua in pakhat, a dammi minung za le pakua an si tiah Thantlang COVID-19 Emergency Response Committee Secretary Pu Ram Khar sinin kan theih. Chin ramkulh Tidim khua Sii-innpi caah tangka sing zakua ranglo man meise a phan cang tiah kan theih. Hi meise hi Japan sermi a si i za le sawm nga kVA a si. August ni li ah khan Tidim a phan cang. Hi meise hi American ram a phanmi Tidim ZI USA nih an cawkpiakmi hna a si tiah kan theih. Tuzaan The Hakha Times tualthung thawng kan chimnak cu hi vial in ka ngol rih lai. A ngaitu nan dihlak nan cungah kan i lawm.